Инке тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл иккӗмӗш ҫулта СССР аллӑ ҫул тултарнӑ тӗле Аслӑ Пӑла Тимешӗнче, декабрӗн вӑтӑрмӗшӗнче культура ҫуртне уҫрӑмӑр. Ку вӑл Елчӗк районӗнчи чи пысӑк кап мар культура ҫурчӗ пулнӑ. Вара пинте тӑкӑрсӑр сикме пиллӗкмӗш ҫулта ҫак культура дворецӗ умне вӑрҫӑра вилнисене асӑнса памятник лартрӑмӑр. Пинте тӑкӑрсӑр ҫитмел пиллӗкмӗш ҫулта Кушкӑ шкулне купаласа пӗтерчӗҫ. ҫавӑнпа пӗрлех эпир шкулӗ умне памятник тума палӑртрӑмӑр. Шкула пине тӑкӑрҫӗ ҫитмӗл улттӑмӗш ҫулта вӗренме кӗчӗҫ. Ҫак ҫитмӗл улттӑмӗш ҫул шкула туса пӗтеричченех памятнике туса пӗтерсе майӑн тӑххӑрмӗшӗнче чаплӑ лару-тӑрура уҫрӑмӑр. Памятникӗн Формине, памятникӗн формине Тутар Республикинчи Хырла шывӗ тепӗр айккинче вырнаҫнӑ Мӑкӑр ялӗнчи памятникрен курса тунӑ. Ӑна, унӑн формине макетне туса параканни Патрекьел ҫынни аслӑ Пӑла Тимеш шкулӗнче вӗренекен Воронцов Геннадий Иванович пулнӑ. Вара ҫав макетран так памятнике туса панӑ ҫӗрте так памятникен мӗнпе тимӗр бетон формине тунӑ ҫӗрте Кирпичев Владимир Никифорович тимӗртен формине туса парса пычӗ. Ку вӑл ӑна хӑйпе пӗрле пулӑш ӑна ӑнланакан ҫынсене икӗ-виҫӗ ҫынна хутӑштарчӗ. Эпӗ вӑйпа ӗҫленисен ытла тумит туса пӗрле туса пытӑмӑр. Ҫавӑнпа пӗрлех памятнике туса пӗтернӗ ҫӗре памятнике уҫнӑ чухне те ытти вӑхӑтсенче те тӑрса калаҫма трибуна кирлӗ тесе умӗнчи трибунана тума Сӗнтӗм, ман шухӑшпа пурте... Аксак трибуна ҫала тилӗ матеш. Аксак трибуна...
Алло, карташ кӑши.
Хӑпарса кайта. Аксак трибуна. И вара, хальт кӳлен, самый чухне панӑ шухӑш тӗрӗс пулнине паянхи кун та малашне те сирӗплетсе парса тӑраҫҫӗ. Савӑн хыҫҫан кашни ялта памятниксем тума тытӑнтӑмӑр. Майӑн тӑххӑрмӗшӗнче майӑн тӑххӑрмӗшӗнче кашни ял тӑрӑх мотопробег чупассине йӗркелерӗмӗр. Хӑш-шала миҫе сехет темиҫе минутра пырассине каласа хунӑ. Ветерансем памятник умне пуҫтарӑнса тӑнӑ. Эпир колхоз правленинчен уҫӑ машинапа Ялавсемпе? Машинан умӗнче икӗ мотоцикл тата икӗ хыҫалта пыракан икӗ мотоциклсемпе пырса чарӑнатпӑр. Митинг уҫӑлать. И ҫав вӑхӑтра эпир памятник умне колхоз правленийӗпе парти комитетӗнче вено хуратпӑр. Пӑшалтан персе салют параҫҫӗ. И ҫавӑнпа пӗрлех Совет Союзӗн гимнӗ Янрать, пӗтӗм курма пынӑ халӑх, ветерансем, тӗттӗмсем пӑхса тӑраҫҫӗ ҫакӑн пеккине. Кашни ялтан веноксем хурса пынӑ хыҫҫӑн Аслӑ Пӑла Тимешӗнчи культура ҫурчӗ умӗнчи памятник патне точно вӑхӑтпа пырса ҫитетпӗр. Йӗри-тавра астуса тӑмашкӑн музыка янӑрать. И ҫавӑнпа пӗрле мухтавлӑ марш ячӗпе

Илья Матвеевич, общаган памятникӗн ҫӑлтӑрне тата списокне пирки каласа кӑтартӑр халӗ. Ӑна Шупашкар хулинчи Чапаевский заводра ӗҫлекен Шӗрлел тутар ҫынни туса панӑ. Эпир ӑна туса паман. Заказ панӑ. РТИ главный проходи умне эпир пырса чарӑнтӑмӑр. Вӑл пире исе тухса пачӗ. Правилӑпа ҫак списокне Владимир Тебралбана уҫса парса хӑвартӑмӑр. Ак ҫак ҫӑлтӑрне те ҫавӑнтах тунӑ ҫавӑнта ҫавӑнта без подобный ҫавӑнта. Ҫӑлтӑра та без подобный ҫавӑнта тунӑ. Пӗрле панӑ. Пӗрле.
Пӗрле ҫӗнти ҫӳлти ҫӑлтӑры. Ҫӳлти ҫӑлтӑры. Ҫак орден знакӗ символӗ. Пултарулӑх. Ку ҫак список. Хамӑр хамӑр тӑрӑх ҫынсем тунӑ началлав. Хамӑр тӑрӑх ҫынсем хамӑр Колхозӑн ҫиччӗмӗш комплекслӑ бригадӑри кӗрекен чӗрре ялӗнче пурӑннӑ ҫын. На хушамате тупса палӑртапӑр ха ӗнтӗ. Илемӗ тата маларах кӑна ҫитмӗл улттӑмӗш ҫулта лартрӑмӑр терӗмӗр памятникне, ҫак бетонныйне. Маларах вӑл йывӑҫ памятникне пурччӗ вӗт? Вӑл клубпа мӗн хушшинче, лавкка хушшинче ларатчӗ вӗт? Ҫавна пӗлес килет. Хӑра пӗлесси Ку манӑн чӗрене пырса тивекен самант. Мӗн тесен тинке тӑхӑр ҫӗр утнӑ пиллӗкмӗш ҫулта район, Елчӗк районӗ йӗркелерӗ. Ҫӗнтерӳ ҫулӗ ҫирӗм ҫул тултарать. Эпӗ Победа кокосри комсомол организаци секретарӗ. Ҫӗнтерӳ кунне мӗнпе те пулин паллӑ тӑвас килет. Колхоз председателӗ Свеклов, Свеклов патне кӗреп те, Василий Григорьевич теп, мана мать сериал усӑ курма ирӗк парӑр-ха теп. У материалсемпе ӗҫлеме сирнисе хам тупса аккунта цирку умне памятник туса лартар-ха вӑхӑтлӑха теп, майӑн тӑххӑрмӗшне ирттерме тесе. Пӗр сӑмахсӑрах мана ирӗк пачӗ, вӑрҫӑ участникӗсемпе Иванов Антон Петрович, Алюнов, тата... Шкулта ӗҫлекенсем текӗсем? Ҫук, ҫук, ҫук.
Вӑрҫӑ ветеранӗсем, шкулта ӗҫлекенсем мар, вӑрҫӑдан сывӑ таврӑннисем. Улттӑн ҫиттен пуҫтарӑнчӗҫ, иш савӑнта йывӑҫ хӑмаран памятник туса хутӑмӑр. Вӑрҫӑра вилнисен списокне Виталий Кондратьевич Портнов кӗске вӑхӑтра ҫырса пачӗ. Вара майӑн тӑххӑрмӗш кунне вунӑ ялтан ветерансене пуҫтарса питӗ пысӑк митинг туса э, памятника уҫса э, питӗ вӑйлӑ хӑналарӑмӑр ветерансене. Кашни ветерана килӗсене рейсладӑмӑр. Нумай ӑнлантаракан ветерансем пире кун пек сума сӑваканни ташланма пулман тет. Халь тимешсе турӑмӑр. Тепӗр ҫул ҫине татах майӑн тӑххӑрмӗш сӗнтӗр кунӗ тет. Вара мана уже кушка ӗҫлеме янӑ трактор бригадин бригадирне. Халь калап кушкӑра ҫавӑн пек хӑмаран та пыни памать туса чаплӑ прачек тӑвар-ха теп. Пурте килӗшрӗҫ. Бригадир Мышки Семен Алексеевич сиртесене те килесе пычӗ. Эпӗ памятник тунӑҫа те ертсе пытӑм. Вара ҫавӑн памятнике туса пӗтерсе чаплӑ ватӑ тӑрӑра уҫса ик кунти памятника уҫнин уйрӑмлӑхӗ тата вӑрҫӑра пулнисен тӑванӗсене те парне патӑмӑр. И э, э, посад кайса кайса ветерансене посадкӑра посадка лартса кайса посадка хӑна туса и посадка илсе килсе Волков Петр Александрович завод-вагу медалӗн икӗ кавалерӗ чунтан хисеплесе мана кун пек хисепне нихҫан та пулман чыха терӗ. Баскаков Василий Васильевича сынна мухтаса калаттарма йывӑр. Вӑл та чӗререн калакан сӑмахсемпе мана тав турӗ. Ҫавӑн пек манӑн хамӑн ӗмӗрте асӑнмалӑх самантсем Ӗҫтем. сахал мар пулнӑ.
Вилим Матвеевич, Кушки ялӗ халӑхӗпе ӗнтӗ сире ҫакнӑшӑн тав тӑвап. Мана ӗнтӗ ҫакна сӑмах калама тивӗҫрӗ. Тав сире, сывлӑх пултӑр. А кунтах тата халь пирӗн кӑҫал э, Батальон моей родины текен баннер ҫакса кунта, ҫавна кайса пӑхар-ха тата. Кайса пӑхар-ха. Кунта мӗн чухлӗ ветеран тӑратчӗ, фотографи ҫинче ҫитмел утӑм сулни шӑла этилем атать халь. Пӗр ветеран та юлмарӗ пирӗн ялтан те. Мӗн тӑвас тен, пурнӑҫ ҫам тек. Кальбан кунта каламалли та пур. Мӗншӗн тесен Эпӗ вӑрҫӑра килнисене пурне те кӗтсе илсе астӑвакан ҫын вӗт. Вӗсем камӑн мӗнле паттӑрлӑхӗсене питӗ лайӑх пӗлеп. Мана ҫавсем ҫинчен ыйтса пӗлме эп ҫав таран тем вӑтанаттӑмччӗ. Ветерансенчен.
Ветерансенчен ыйтса пӗлме. Акбанран ӑсенчен- тупӑр, Лев Матвеевич. ӑсенчен добро, доп- доп- добросунный. Вара эпир, эпӗ пульницара выртам. Ҫавӑнпа пӗлтех Рыбкин Александр Николаевич Александр тете те пульницара выртать. Вара ҫавӑн патне пырса лартӑм та майпен вӑтана-вӑтана ыта пуҫларӑм. Тӗлӗнсе каймалла каласа парать, тӗлӗнсе каймалла парать. И вара мана ҫавӑнтан вӑрҫӑра пулнисем ҫинчен ытса пӗлесси, ҫырса курасси Ҫавӑнтан пуҫланса карӗ. Миҫемӗш ҫулхи ӗнтӗ, Илья Матвеевич? Не? Миҫемӗш ҫулхине пуҫланчӗ ӗнтӗ вӑл ҫав япала? Вӑл ҫитмӗлмӗш ҫулсенче, ҫитмӗлмӗш ҫулсенче. Малтан Ҫук, вара ҫитмен мар пуль ӗнтӗ. Э, Эс утмӑл пиллӗмӗш ҫулхине тимлешсе памятник ларттӑмӑр-ха та не, маларах пулнӑ тан. Ну, маларах Ут- пулнӑ. Утмӑлмӗш ҫулсенче пулмӑшӑл вӗт. Ну-ка, Мне э, больница ҫитмӗникмӗш ҫулта уже А, кимеш полицине калатнес? Кимеш полицинде ку. Кимеш полицинде ҫитмелмеш иккӗмш ҫулта урнӑ. Ҫавӑн пане пырсалар та майбен ыда-ыда пыра. У мана каласа пара, ҫавӑн кӑштын манӑн чун уҫӑлса карӗ. Ытларах ытса пӗлме, иш ҫавна ҫырса хума. Александр деде каласа пантем пуҫласа. Аттым валдан вӑтан аттым тытма. Ман ытса пӗлес кӑмӑл пысӑк пулнӑ. Илья Матвеевич Кушкӑран пирӗн миҫе ҫын вӑрҫа кайнӑ, миҫе ҫын таврӑннӑ Сӗнтерупе, миҫе ҫын выртса юлнӑ те пирӗн. кӗскен. Иксӗр вӑтӑр ытла ҫынна вырса илсе кайнӑ. Хӑшӗсем вырса ҫитни те пур, вырса ҫитеймесӗр вилни те пур. Ну, унтан ҫӗр вунӑ пиллӗк кӗҫне вырсаран таврӑнайман. Ҫӗр, ҫӗрте пиллӗк.
Ҫӗрте, ҫӗрте пиллӗк. Ҫӗрте пиллӗк. Кунта ҫӗр аллӑ ҫичче портрет кунта пирӗн.
Ку тӗлӗнмелле ахаль пӑх-ха, енем пӑхса пӑхса, мӗнле ахаль совсем урӑх мне сон кунта халь. Савла,
массовость та пур ӗнтӗ кунта. Массовость та. Мӗн чухлӗ аса илтерет ку? Мӗн чуль мӑнуксене Чӗрине сиктерет.
Тепӗр миҫен те пӗр сакӑр вунӑ ҫыннӑн портрети тупмалла. Тупмалла.
Ҫавӑн пек, ҫавӑн пек. Он, манӑн кӳрше ехидете те пур. Кунта ехидете мӗнен ялтан вӑрҫа кӗҫне тухса кайнипе мына унӑн карточкине тупма ҫук пуль тенӗччӗ. Ӑна та тупрӑмӑр ав. Крепкӑсемпе пӗрле трактор хушшинче пурӑннӑ Акман Александр Николаевичран каласа парса мана ҫуна уҫтараканни. Ах, Бикман Александрович. Икӗ ывӑлӗ хушшинче ларать Икӗ ывӑлӗ хушшинче. Икӗ ывӑлӗ те вилнӗ, хӑй вӑл пӑшан тарӑнма пултарнӑ.
Бесподобно, бесподобно.